Erio mono mwanche morigereria gwe TV yaito ya Amazing Voice of Victory, na ninye ng'enyete ng'a mwabeire mogosesenigwa goetera ase oborori bokona kobachera kera chingaki korwa ase abanto baito baria bakonyara koba bagocha ase studio botambe nkobamanyia ng'a oborori Ogokobasa Possard noyominto Joel Nyamweya Joel Nyamweya Ase wiki yaito twa twanyora oyominto Sapron Onyancha Sieberi korwa chinsemo chiria chia Gesusu aratotebia amange buna abeturubo ekero are chinsemo echi iga chia Homa Bay na koboa mono akaba gagoba eturubo atasogeti nonye nase chimbera chire chinyinge nere iga are kogenderera gokora obosari bwaye gati yaye Aa, nebirengererio biaye atari korora ng'a nere nsa chinde naise konyara koba gakobwatwa nebinto biare gokoreka chinsemo chiria chia omobe, mpaka oyomo oyotiegete goika chinsemo chiria na komobeka buya ake, agas- koba- koba- akaba gakoramokia, erinde ekero aigete chinsemo chiria chia birongo, akanyora ng'a ekiombe eke iga nakiagwenerete koba. Rero, twasenigwe noyominto oyotare ase estudio. Narinde chiira korwa ase amatuko amagega ng'a ekero twakoranie n'oyominto Beatrice, Beatrice Kemuma Ondiek, oyobete omonto bw'ogosesenigwa mono kobua mono korwa ase abaibori amo na sokoro yaye, tiga ngotorigie omogaaka oye atomanye ng'a omokungu oyoiga naro ogosesenia gochia ase obogima bwaye, gose mokungu oyo iga agaretire ogosesenia kore kando amo nere. Karibu ase studio naende otomanye buya ng'a nsa chinde nobwate oboamate na Beatrice Kimuma gose aye nigo. Karibu ase studio. Aye naki togokoroka? Asante sana Moradi. Eh, karibu. Inche Aye naki- Vincent Vincent? Linge Mabea Yes.
Ondiek. Ondieki ning'aa ase Ondieki nerieta riao gose nerieta atomino? Ondiek neriane Yes. Mabea Kokurajab.

Ee bono, igo munde mokonya gosika iga mogosika ase eng'encho ya kibiashara muna Nyasae akona kobasika gosika ase. Oho. Bono ase nini eh, Beatrice ogerire gwachire ase studio. Iga agere gwacha ase studio ase eng'encho egento nkere ekemo akwanete, na egento eki ekero akwana nkarora ng'a nabo ngane tinche ase ore. Lakini nyuma torache ase ore, kwaiboirwe ase omochie oyo iga ase omochie obo omogonchore gose korwa ase ensemo echiga chiakagati, buna omomura omotangi, omanyete omotangi botambe, Okorera inkoro ogosae gokaiyorwa omoro ogatigwa chimweri. Aya chire omoro omonene.
Ao. Ninche. Ng'aki gochianyarekana yabe epaati omoro are kobera omonene nsa chire ekero akoenda korigia ase orobaro rwaye rore okonyora nere onyorire omosubati omonene. Erigiyo yarenge emerobio ya Nyasaye. Ao. Nere otorangerete ng'a. Nabo tokonyora nabatangi boka. Gose.

ase emesangererekano emenge. Base abange ase ogokina kwabo, naende ekero bare ase ensa chinde ase obokoreri obo iga, buna abange batiga komanya ng'a okorire egasi mpaka ase obosidi, isiko boria ominto Sabuloni ase Eberi, nigo arenge omosae osukirigwe chiatua ase ekanisa ende eyemo, ntanyare konyebwatora ase bono, naende are eturubo ase oboimo bwaye. Aye bwabo obo iga ekero ore omosae, agena ise omosae onde, more ase okwegena okomo. Oturubo obo mbware gocha ime yao nsa chinde ng'a nabo ore agase kogenda onyore gobwata chire ase eturubo, gose aye omonyene obe eturubo. Of course, inche birecha mbiansareti Aya. korwa abwo ritang'ani. Birecha ebi Nyuma agose.
ntararora Beatrice goika engaki ng'a omonyuoma, Oho. igo onde omokatoliki buna goika iga nomokatoliki inde ase edini, Oho. na ning'anchete Yeso, Oho. nakabere nyachichi,

Korwa magega abwo nayegochiira tu buna ogoteba. Lakini ekero yaika, ngaancha gochikwana gochira gochikwana ngochirengereria. Aiga nenyomba ya Nyasaye ko ngosoa ime, buna bono intwe tokorakwana ng'a okori korwa aria ogosoa ekerisio ime, esara nero tokoira buna abakatoliki. Aiga nenyomba ya Nyasaye aye omonene one, ong'e ribaga riogoikaransa nagwo etomogocha ase amaiso ao. Bono inche ebire echa mbiansaretie ase amang'ana aya. Nkagenda ko ngosoa ime, igo kongonya koira esare eyio, ongonya korigereria ndore ase adui yane are tinyikaransoa. Noboeti ebirochano biansareti, already abwo na ekerisimo. Bono orosetie ababisa ime y'ekanisa. Mbaroo, bono ntagete korigia ase ngoikaransa, lakini timbundisiri bo, ko mbundisire ase katika isimu yane ng'a ko osoe ekerisimo, osoe na esare eyio. Na amang'ana ayio esare eyio igokwana. Ase taiyo kong'orokia ng'a angatinyika nansete ase omobisa one are. Ebirecha bigansari omwaka oyio tisaini na mbili, ere naete koigwa eriugu ri'amang'ana aya ng'a ki yaya, inki bono nabeera egeka iga amang'ana anga buna aya? Nonye nobosao bokoboria, inche nakagure chirango nasaregete buna omwana omosacha. Igo Nare korikererwa nere abana bande amaroba y'omorimo. Yesu iga acherete omosacha omosarigwa. Omosarigwa lakini konyora Yesu botori. Bono nagocha konyora omonto otooregete korwa magega na omosarigwa orenge ogundete osaregete, lakini omwaka o tisaini na mbili keriogi rikonchera ng'a togochia Nyasaye nebinto ebi ogokora, ebi natora. Nonya inche namaete ng'a abanto nabarokia, ko nkonyora omogaka abegete. egoti enchafu iga, gose abe, Tokomanya ng'a nsa chinde gose abe, n'omoibero. ee, gose abegete Oyio chianga nabana chimbe iga, b'omorogi. oyo nomorogi. Naende tokogotire mono.
Naende okonyora- nyore ase agosambu ogoteba ng'a okay iba asamba the right person oyo nomorogi Ah, ah, orore ah. abwo ise tarenge bo namanyete ng'a inche omonyene nomorogi Mm-mm. ninche omorogi nari kong'aina abana bande be- be- be- be school

Nkaru- Ogotigara gos- gosibore. bono ngatigara nkaorokia naorokia ebibe biane, nkaira omosalaba omonene agakonya, agantooria, ngasoma pendensi y'ekeene. Bo- Aiga toranyora Beatrice. Igoro Aya omosacha. aya tindanyora Beatrice. Ah, ah. Beatrice bono onya komonyora 2001. Ekero okomonyora, inyora ng'a gwatebire ng'a gokwarenge nyachichi, bono ekero ogocha konyora Beatrice, Beatrice iga are ensemo ende.

Ase ogokora na okoragera. Ase eng'ombe esibire noe ekoragera eikeria engori teri goetana obugichi ere omoene. Mm. Tekonyara goetana engori egochi moino. Aria ase esibire goika na Bono ekero nabo nakoragera Bono ase engori okoragera ase ekanisa ime igachi Ona are kontio basombe chiga. Bibiri matureka korwa igoro gochia inse. Ase ogokora na okoragera. Bono nonya nimare ekerisimi naye koira chibesa chia esadaka, nabwate naira ebitabu bia ekanisa. namang'ana ayio nainche nkorokwa omokristo om altar boy you see lakini rende nyasaye nankonyete nkaorokia ebio bia change amasomo of point bono tiga toche ase change of point bono kera abo ogotoma gochia ase sober beatrice igo babwate okwegena kwabo naki gwachete ime bono aa ekere nko nkoorokia amang'ana aya buna ngokwana iga Mm. naende nainche nyigwete abande bagoteba ng'a oyo mpaka abe edu kera Nyasae ankonyire. Nari ngocha gokwana ase abande ng'a inche narenge e, narenge omobe, narenge iga, amang'ana nagakore tari maya. Nkanyora nabande nabarabwo bagokwananga ayio. Nkacha komanya ng'a abana mpaka babe be chindugu. Igo nkobaika ang'e nkanyora twabwatanire. Bakorokia ebibe, buna nkorokia. Bakorokia ebi bakorete, buna nainche nainche nkore ki? Nkorokia.

Inche mbwenerete gotooreka, na nasomete pendensi yane y'ekeene bono. Bono ekero kwanyesoma, naende okamana kobatumia abaiga b'ependensi, ng'a bono okora iga, ninganeti koba pipo, Bono gotoraa, gontoteti gosari binto.
gotoraa, korwa abwo bono tisaini na mbili, Nyasae nakonyete, nkarua ase ebibe biria bi'obosae, nkarua ase amang'ana amange, nonya na okonywa okwo, okonywa narenge, lakini Omwene nagankonya bono nkarua oo. Bono ekero naika aa, nari natarete obosae bwane. Ekero ngocha goika matuko make, nari naroche ng'a nimbwenerete kotwara enyomba. Nari inchete gocha ase omosangererekano, ekiagera rende Beatrice nagachire nere omosangererekano. Ogateba, Oyo, oyo nere. Ekero akorigereria ngosaba Nyasae. Ngatebia omorembe ore, Takondigeria omoyio toramenye nere ase omorembe na amang'ana amaya. Nyasae agankonya Beatrice. Toinyoreti abarenge ase Aa, na abange bare, Bire. lakini timbarochi. Kanyora omogeni pi ase gwatache. Bonsi pi. Ee.
Bono richiko ekomotoma Mm. abasomba aba Nyasae ng'a enyarokano ere ndoche asegete, momong'e tokwane nere ntagete tofanye uchumba naye. Mhm. Mbasi aba bokata. Baka ase engencho konya gwasoire naende bakororire, bakomoirekere, bakarora ng'a nabo ogwenerete. Ee, Mhm. bagacha rende, baka bakaenda bakwana Beatrice, Beatrice nere agacha, agacha, agacha. Beatrice togakwana nere ase ekerisi ekanisa ime. Abasomba ba Nyasaye bare gochia kando aria, tokamanyana. Beatrice inche nimonyara inde onde iga niga ntagete omosubati tokomenya komo. Inche nere arantebete abati bokong'u, onye kinde tayari. Nabwate ntayari.
Igo konye kwanyibire. Nabwate binto bike nonya mbiange binene, lakini Nyasae nanseseneti ngakana. Mbwate eprosicha yokonyora omwana bw'ekeresia. Goika oraire ekanisa, kende. Goika Ande oyebwati. emereo biri ende manya kobwata. Ee, goika oraande steps chiria chitakeire. Ehe. Ngakana rende estep gocha gocha gocha, Eh. mpaka twakora mbiange. Bono egento nkere natagete eh, abanto bonsi batiege komanya gose ensa chinde Tari koigora obongo ng'a omonto ogosesenia koringana n'Ebibilia nomogaka. Nigo ngochia korigereria ensabu buna ebinto biakoregete amasesenia abakoro na abagaka. Nonya abang'ina bagotema kobacha ng'a kaango noyo gwasesenia oratigwe oyo. Beatrice nakunetwe na sokoro yaye, agakunu na ise ng'a inche ntagete kogosibora ogende. Naye okoboko kwao ngwakunetwe na sokoro yaye. Ndagete okwane korwa ase enkoro yao ng'a korwa ase engaki eyio okoboko okwo gwakunetwe mpaka buna obomo bwaikire iga, kore amo na Petris, gose nikori ngwakoirete? Gose nikori nabo nakoirete? Naende nkoirete buri, ase engencho omoaka oria omogotu omouko, buna atobwatanetie amaboko aiga, akareta engoba yaye agatosiba, agakora enyangi, agateba, Momenye nomorembe. na nabaseseniri naende timbasa koigwana rinde rionsi. Of course ing'ana rinde ndianya kobo ndutire ase nanya komokuna mwake, nanya komotebi ng'a naibe riko rwa omonwa one, yaya. Natosikani buna twaetwe amasikani aria, it's now twenty one years. 21 years nigo Honest. aramenyire igo omwana omotangi nabo akare emiaka omwana 18. omotangi bondi iga ne chikoleji bare bonsi babere Mhm, yes baisire gokora Mhm. na abande mbaro abo nima abande noo bare enyaka emincho oyo nare ororo form four gochi gokora Mhm. na oyonde noo are nyancha igaa Mhm. form two yes so omokogoti iga are esukuru rosari gusoma yaani Mhm. Reina Rosary, Yeah, Reina Rosary.
eh, ogemba, Mhm. nere ngokora are four, four, six years. Mhm. So Nyasaye nanseseni pi ontate gokwanera ng'aki okoboko koria. Abwo nonde Bas, abwo ekebengana nontagete ngotebe. okabwatanigwa Okoboko koria. okoboko gw'esokoro okoboko gwa ise naende inyora ng'a ise namwanchete ase eng'encho y'ogwatanana o- nsa chinde bire echa ekero ase egiya are komocha koba ase enka Nonya ng'ina orenge ko- oroche ng'a kango nasoka chiatua rinde omochando orenge ase nkoere. Eri nari etagete Bono okwana. omoraria okoboko koria, Mhm. ninkoroche, kore mwane, ekiagera nonya ninche tinamogete korwa e- efamiri yarenge na kende. Lakini buna twanyoranete na Beatrice, togachakana obogima nonye na amaguta etaya agotobora. Eh. Totabwati nonye besa tokogora omosuma, tokanya kogenda ake ake ake ake ake igo Nyasae agatoseseni inche na omodriver ande okoonia emechanga na etipa, etipa echi mokorora nonye nkobera nyambera. Bono etipa eria Nyasae aonsesenire nero nabeire nere amatuko amange, na ebinto ebi bionsi twanyorire inche nanya korora besa chiaito chigosira. Chibesa echio buna twagorete oborimo mogoncho na oborimo obonene, togacha tokaenda oyo embobe aria ase abaibori batonyorerete na batomenyete. Bono amaseseni aria, enchera tomenyete na enchera too tokororekana bono niga tokorokwa abaheshimiwa, ntore na ebinto bionsi biria abanto bande batakeire gotwara, onye na egari ntobwati. Onye nenyomba engiya neroo, onye nabana mbaroo, naende emasese niki kemorarie bono ekero kiabo ndatebe ntaranyora? Abanto mbare ase amagima aya iga, abare ekewango kiaino, onsi achia inde bakorora ng'a baibori tibari kende ase amagima abo, bakogani konachia ekina boka abanyene, nonya batari kobeka baibori ime. Goetera ase omosubati Beatrice, agatebigwa. Gose akanachia ekiina ng'a bono nkogenda are, naende agateebia omoibori, agateebia, Naboigo nesokoro, eyamanyete ng'a Beatrice oyo osoka korwa aa ase engencho y'emechando, orererwe buya nabaanto bare komorera ase okwegena, bono bamwancheire, bono genda, naende oteebie abanto bande bare ekegongo ekio ng'a barabaibore amasikani ye ritang'ani, egera amaseseni emanye kobabwatia. Naye bono ekero kwanyarorire goetera ase omosubati Beatrice. Ntotereti ntebie onde bwensi oro ondigerereti gose otorigerereti. Amaseseni y'abaibori iga are amaya, naende iga arakoire atambe kobua ekero oirigeria ebinto biaye bieka. Nochie obe totwara kende gosesenirie korwa nyomba nabaibori bao, bagosiborete ase enchera endonge, igo oranyare gokora ebinto ebiya naende ebiseseniri, na kobua mono. Igo oranche Yeso, igo orabere ase Omonene, igo orabere ase enyomba y'Omonene, naende obasike, osike abaibori. Kosigete abaibori, moibori tagogoetania mpaka ago agosesenie. Nabo ndakwane igo more. Mbuya mono, bono ninyegenete ng'a korwa chinsemo chiria chia mbanda, eh, omoibori nare ororo, gose abaibori mbare ororo, baria bakoete omosubati in a special way, nonya kwabaete kende ge- kere geke, omanyete abande togoteba ng'a tokonya korwa geke geke, as long as morimo oyo tobwate edeni amatuko onsi. Bakire ng'a mbuya mono ase eng'encho ya ogokoa omosubati Beatrice, kisha baadaye naende omanye kobatebia ng'a goetania bionsi bamomanye Kristo buna moboria bw'oboimo bwao. Ee, Karibu. erio mono ase engencho ye ribaga erio, ekero ntareti goakera omo abaibori baane korwa Mbanda, abaibori ba Beatrice,
Karenge nigo bamaete amarieta. Mary, Yes. omong'ina omoaka Nyakundi. Nonya keri ere bieka, Jeremia, buna abasomba ba Nyasaye, Oho. Abagososi, buna abasomba ba Nyasaye.

Ring'ana nagoteba ririi ndiri ng'a Yes.
abanto bonsi pi, oyo ora oyo oratokonye noyo ore igoro. Mhm. Nere ogerete ayio onsi arabe. Eh, lakini ase gotoka ng'a tobwati mang'ana aya akorwa igoro, nyomba eyio tekoba, ebirecha ebi bigotagwana ibi, biareta ogoitana, mosubati naro antebete ring'ana gete korwa magega aria ng'a.

Inwe naende bwenka koba ase Omwana, eh, nomo nabaibori. Kera omonto karendete eraini yaye are yellow line yaye, magoso tagotoka, abakong'u mbogotoka. Nering'ana ria maana, ee natuma nachanga nagokuna side mirror yagure pore, nisamehe. Igo monare gosaba okwabera. Tosabe gosaba namaabera, togenderere esabari. Naende twanche Yeso. togende ase togosasiima kawaida buna kera omonto agokora.
Oyio noyogokwana namaete gokwana bweka akorokwa Vincent Ondieki, na Vincent Ondieki otibitisire ng'a ekeene ki'amang'ana goetera ase omosubati Beatrice mbabwatanetigwe nomogaka es'okoro Naende otare korora orenge omouko, korende okoigwa buna okogania gwa Beatrice naki kwarenge. Ninyegenete ng'a nabange batanyare gwanchera mouko ase amagima abo ase engencho ninki aroche. Oyomo nakwane ase gose oyomo nakwane madam korwa chinsemo echi eyo chia Kisii National Polytechnic ng'a abange mbare ororo babwate abaibori insa chinde bare ebirema ase amagima abo, Namagima aya abo ekero step by step obogima bwabo bokona gosuka, bagoika aase bateba ng'a aye buna ore esashi inde ekerema, kanga ekerema eke kiandwere ira aa, erinde barabwo bagenderere komenya obogima abaibori aba bataiyo. Inyora ekerema eke iga naki giakonyorete. Aye Nyasae ogokonyire kwabeire omogima, sika omoibori chingaki chi'obogima bwaye bwonsi, na ekero kwamosikire, omoibori oyio abe obw'ogosesenia gochia ase obogima bwao. Enkwana y'omoibori eyemo nabo egochinchia obogima bwao bwonsi. Naende nerikire ng'a sika iso na nyoko, nario amatuko ao arabe amange. Iri nerichiiko Nyasae aruete. Bono naye tiga nsabe ng'a nogenderere korwa amasikani ayio, tari ense Mama Beatrice gose Baba Beatrice bweka, nokore boigo gochia esabe bobe abanyabaro ororo, naye mbare kogania Amang'ana aya ache gokobeera ekero obogotima obwo Oko bwagochia. nakwo Kwa ogosaba, nango, oko kwa nakwo nango. ogosaba kwane, Yes.
eh, amang'ana ataaba ase ensemo eyemo. Omonto kabundisirwe ring'ana, iga akobwata echenera echi negenderere. Ring'ana erimo natagete gokwana neri. Kwana tata.
Eh, inche namachete gotantana tinyora Yeso ase eng'encho ye chidini. Natarerete edini yane ya Catholic ngoteba ng'a nere eyekeene. rinena rinde teiyo entang'ani, nkeba nkegaara ngaancha gokora amang'ana y'ebibe ng'a ebisete, ee, ayio natura. Lakini kumbe chidini echi echire ororo ase ase okobera obotuko na chinyomba, lakini ring'ana rinene ng'a Yeso ore omosalaba, oyio ore Catholic, ore PAG, ore whatever, Lutheran. Nabo aba nachete nkanyora. Ntwarasumbuanete sana, lakini ngochia koria nkanyora ng'a bonsi pi tibari dini emo. Abapiechi mbaro, Abakatholiki mbaro, Abalutheran mbaro, aba SDA, mpaka ngakuming'a ekeni ki kiagera baka kiabwatania abanto. Omanyete ni ngumu sana Omokatholiki kobwatana nomo SDA. Ni ngumu. Lakini ekero nanyorete ababwataine, ngancha ng'a ere nere oshirika. Aba nabwo bakoenda o Nyasae, ase eng'encho mbabwati mbe bo. mbare gogopagua ng'aye na Omokatoliki bw'erakano, naende mbare gogotebia ng'a Orukatoliki yao yaya, aye bere asore mwao igenga buna abanto bonsi tokorokwa ng'a oyo noyo Joseph, oyo noyo William, oyo tori gosebigwa ng'a oche oru mwa William oche komenya o Joseph, no. Joseph akorwa ase akoru mwa mwabo, William aru mwabo, aiche toumerane tosange amang'ana 'a Nyasaye na kera omonto akore ki? Agende. Nabo chidini echi rero, bono ekero naumerete abanto aba nabo bare iga. I was very happy konyora abanto bakobwatana, naende I will be very happy ekero ndanyore nonya omosasiroti bare nomopasta o SDA bagosanga amang'ana a Nyasae. Aba nabwo bono Nyasae atageite bono, tari ababwate chimbebe, bagochi gocha amatanga bamanya konyora omo PH gakorandi bateba ng'a ah abwo ntori gotegena, bakonyora omo omo SDA gakorandi, omofata tari kworokwo. Gakonyora omofata gakorari pasta totagete gotebia ndomo, eye tari enchiri ya Nyasaye. Enchiri ya Nyasaye omoraria nare gotebia ase omobere bwaminto ng'a ki, neria abanto bonsi baumeranete. Amariko agokwana ng'a bari baumeranete barorekanete mbari basibetigwe buna amanyinga y'emanu y'eng'ondi, obuichi mbamanyire ng'a ebi bakorete ki, baruete. You see? Abaruete pi echi bakarua Lutherani, bakarua SDA, bakarua nonya na Oteiro neria egotuuma, bonsi bakaba eriicho erimo. Abwo nabwo Nyasae atagete. And that is the world now totakeire komenya. Endugu yao ke- omaete omorareti ang'ote ase omochando ore, aye buna endugu yane, twangana okobora SDA na inche inde pi echi. Twangana. Ase ki? Nyasae togosaba noyo? Noyomo. Noyomo. Ninki totare kobera amo? Inki totaare gosabera Nyasae oyio twebire ng'a intwe nabana baye toiboire omochie oyomo twachire goetanera chidini? Eh, chidini chiachaka gototinia, goti gototinia nabo Gototinia. eh ntoigwa. Yaya, kera omonto yatwara edoctrine yaye lakini Nyasaye noyomo togokora ki? Togosaba. Nabo natebia abasomba ba Nyasae igo. Mbuya mono Vincent okwana edoctrine neyemo na Yesu oria togosaba noyomo naende nere ogotumerania ase omosaraba. Ninyegenete ng'a ase baria mokobwatia kero Yesu are kobambwa ase omosaraba, ah, oyomo nabo amoboretie risoa ri, Aye nomwana o Nyasae. Bono nabo okware gotebia, rende okware korigia enchera otorusia iga ase omosalaba ekiagera aye nobwate chinguru. Noyomo ogatebete ng'a ninywe egenete ng'a noyo Nyasae onyinyore ase obogima bogocha. Yeso akamotebia ng'a rero iga nkori tore emesa eyemo ase paradiso. Nakobori ng'a omoibi orinde iniki abwate nontebie? Moibi oria tamanyekanete edini yaye, iga enyorete ore omosalaba igoro, edini yaye yarenge y'oboibi. Mbuya mono. Sa chinde enye kobwata rikwana gokwana okoma gose abere gochia ase chintarwa chi'emenwa ase barimo korakore ase emeremo okoma sa chinde bamanyire ense ase mbache bamanye ng'a naye ogokwana korwa ase Amazing Voice of Victory obakwanere ring'ana erimo erinde tomanye gochia komoruria. Eh, chintarwa chiaminto nare kobakonya ring'ana eri natura ng'a Yellow Line tori rende, naende nonya nyomba chiaito ase tore torende ring'ana eri ororo, Naboigo torende amachiko, machiko tari paara oka akorentwe, signposts chire paara, ne chibwate koba nomochie esore, na kobua mono omonto ere obwanchete Yeso ore paara, igo okonyora obwate easy time, nonya na abasigari aba tokombera mbari koba mbari gotochanda. Lakini ekero gotokonywete gwaite amagima ya abanto bande, naye nobwate eshida, nobwate ekiina ase obogima bwa Nyasaye, onye ndiri gwatoregete otiga amarwa, Otige anasa, otige amang'ana amabe, Nyasae iga are gocha gogokonya, na anga totwareti mechandinga buna eyio. Bono naye koba request, inche Nyasae onkonye nontorire, na inwe I like you to join me togenderere. Na tindi kogoteberwa edini ore, aye bera oo, lakini ancha Yeso, orokie ebibe ase omosalaba, mani naye okonya gotooria, gose buna amanye. Oyo Vincent okwana inche buna Yuda Daondo ime y'omorobori bw'abarori b'obobui korwa ase Chibiito Amazing Voice of Victory goetera ase ominto Joel onkobatebia ng'a naende Nyasae karanche toumera ne chingaki chinde ime y'abarori b'obobui korwa igo ase Chibiito Amazing Voice of Victory naye korwa ase epaara gwatebire ng'a Yellow Line nere enchera egokoguide Nimaete ng'a echi nechimbebe, kera omonto tigatene ase embebe yaye, lakini inyora ng'a omosalaba nao omosingi yaito kera omonto abwenerete koretia Nyasae naye okogenda ogende buya mpaka chingaki chinde. Thank you so much.